Koro en ngima matek ma Nyasaye ema nyalo golowae. To akwayo ni nyathina ma nyocha otimo eight ni to adhi kode sikul kibos chance to ayudone. But koro gik ma idwa ni odonj go ema otama mondo ayudi mondo anyiew mondo odonj godo.

Nochako ndeng'. Kuom hawi maber ne wayudo nyithindo ma norwakowa gi mor, lakini min ma min gi noyudo nodhi e chokruok. Mano ne ok omonowa goyo mbaka, lakini apoya nono to koth nochako chwe matek kod pe. Joka Nyanam. Ma e kaka ot ne chal kendo chalo kendo rowere nong'eyo maber ni sama koth ochako chwe matek to nyaka chik besende kendo nyaka chikgi ok oko lakini chikogi ei ot. Koth ne chwe matek, polo ne dudo, piny ne mor ei ot ka. To nyithindogi ne chunygi otegno nikech mano e ngima ma gin ging'eyo ni dake. Ging'eyo ni besen ichiko, ging'eyo ni sama piny ochako dudo, piende ipiko e ot. Koth nochwe ema ne wachake lamo kod wer mar mondo mi wakow kinde kendo mondo mi hera mar Ruodhwa Yesu Kristo onen e od jaduong' Awili. Nyithindogi ne mor. Kane koth ochok, nochunowa ni mondo wadog ka wanyisogi ni wabiro duogo ka min-gi nitie mondo wago mbaka kendo wawinj sigana kaka nobedo mogik samoro gidak machalo kamae. Piny ne oru kendo ne wachak wachako kendo safar achiel kachiel ka wachomo Kijaduong' Awili kama ne wayude Cynthia Adhiambo Awili mane onyuol higa mar gana achiel mia ochiko praboro kod adek e piny mar Kajulu dhot mar Kamsunga ema noyude dak e piny mar Kolwa higa mar gana ariyo kod Jaduong' Silvanus Awili Kane wagoyo kode mbaka kowacho chandruok moseyudo nyaka ne wuon par giwe, nindo kech, tuoche, nyiera, ajara kod mamoko mane opimonwa. Jawinjo, kaw thuoloni mar mondo iwinj mbaka mar Cynthia Adhiambo Awili Kawuono e chenro mar mane ok ing'eyo. Subscribe e YouTube channel marwa kendo share Mana kamano, mana kamano, mae kuma ne wantiere odiechieng' manyoro kane koth ne chwe. To kendo wachak watimo kinda mar mondo mi waduogi ka jaduong' Awili. Dalani yudore ei Kibos. En a few distance from Kibos stage to the home. Iluongo ni ka jaduong' Awili. Ma bende minode en ma inyalo neno kacha kamera inyalo keto kamera kama mondo otang'e. maber. Yes, inyalo neno kendo kawuono wan gi story mopogore matin e kipindi marwa mar e Rembwa TV kae. E wadwaro mar mondo mi wawinje story mar miyo mobet piny kacha iluongo ni Cynthia Awili mondo mi opimnwa kaka stoche chal, situation mare chal kata gik machal gi gik ma wadwaro winjo kawuono. Karibu kabisa kendo join me we share word together. ni Rembwa TV. Rembwa TV wakelo ni sauti mopogore opogore maendi en duond onagi. Duond onagi kae ka kawuono chenro ma kawuono wantiere kaendi gi mama na ma bende dhi pimonwa mbaka ne dhi pimonwa stoche to dhi pimona kaka ngima ne obedo mochopo kama entiere kawuono ka nitiere kony moro modwaro kata ka nitiere usaidizi monyalo dwaro to waneno kaka wanyalo konye kaka jogo mag Rembwa TV. Mama inyalo chako nwa gi nyingi then ipimnwa anena stochi kaka chalo. Mm, erokamano. Nyinga en Cynthia Dhiambo Awili. Onyuola e piny mar Kajulu konya dhot moro ni Kamsunga. Janyuolna niluongo ni Elisha Godon Odongo nosetho. Aeso koro sani tadak e kolwa kae mana ayude dak kuom jaduong' miluongo ni Silvanus Awili Kamori. Wadak kamano, onyuolo kode nyithindo aboro, aso tho duogo kawe 2018 dwe mar adek ema nothoe. Koro nyaka kanyo anana gi nyithindago e dala kar kaendi go. Mm. E ngimana to kosebet maber ahinya nikech ne an mama wa kambo. Abiro kayudo ka chiege maduong' nosetho mane oweyo nyithindo bende aboro, nyiri ang'wen gi yawuoyi bende ang'wen. Koro bang'e no kotupo 2015 wuoyi machogo notho e igi ka ja 19 years ka notho e yor deruok. Koro an nantie ka gi joka Nyeka go, ee kata wadak to ok wadak maber ahinya nikech kata wuoda maduong' man e dala ka ni be chanda seche te o threaten ngimana, ngima nyithindo. Kata sani nyathina ma nyocha otimo klas aboro ma ne onego bed ni donjo e form one, nokelo go oneko ka oringo odhi ka nyamera moro osidho koni. Be koro chunya chandore nikech nya dwa ni mondo ang'i kata kaka dathagra gi joma nya konya odonj e skul nikech kalo to notemo kalo. Koro mago e midhiero mosebedo koyuda, oyuda maduong' osebedo ka atuore ga, though ni Nyasaye nyotimone maber otimo form four. en ng'ama nochako tuo e klas auchiel otuore kamano kotundo 2016 mano dhi timo klas 8 mare tuo nomedore ne koro biro ma en tuo ma on and off on and off maonge kaka koro nanya konyo nyasaye ochako kure motimo penj manokalo maber otieko higa achiel 2017 ka en dala te koko dhi e skul ka nikech lwedo maonge yudo ka wuon gi osechako tuo wuon gi ne ni piny wuon gi ne fundi notur koro tieko two years koyware piny kapod ok onya wuotho eka oduogo tho koro nomiyo nyathina notieko 2017 piny eka bang'e no nyasaye noduogo miya teko tok tho babagi koro nachako tich naluoko ne ji kenyari tayudo pesa matin matin manaterego skul Koro kodhi skul, odhi maber. Koro nyotieko sani, pod ngimane tok ber asach, but nyamera moro nyokawnago. Nikech kancha en kakotuore to you see kaba nyocha e konye. Koro sani nikech en out from skul, onge kaka anyalo tere osiptal kiny ka kiny nikech abe aonge gi gimoro. Koro e ngimana kochopo twenty. Twelve ka an gi nyathina ma wuoyi mar adek koro ne tuo moro no natuoraga kabisa gi ich ma nadak osiptal. Koro kano pima noyud ga ni an gi arthritis mar back bone. Asebedo ka thaga ga ok kata kaluoko aninde pien, kata katiyo tich moro ok odwa. Koro gi asthmatic be. An gi asthmatic nyaka nene, chandaga ma serious. Koro ngimana ok osebedo maber ahinya kata kaka anyalo konyo gi malong'o onge. Nikech kata kitiyo dichiel, kiny in e piem. Kata sani, awinjo matek kaka diere ma weather koro chalo kamani, to aonge. kwe kora. Koro mano e kaka ngimana osebedo kochopo tarik adek dwe mar apar oyudo ka nyathina maduong'ni ne nie ward. Chieng' ne oa e ward tarik ariyo to kinyne tarik adek odwa yamo nowalo. Koro wasebet mana ka wajot e jikon ka. Mano higa mane?
2021. dwe mar apar tarik adek ema odwa ne yamogo piny koro wadong' ka wajot ajot e jikon ka koro nikech odno be chwer koro ngimawa ok osebet maber kanye en wasiko mana ka watuore nikech ka koth chwe maber kata gotieno chuno ni ang' ichung' nyithindo mi akaw tandaru abasgo gik moko ka koth ochwe eka wachak wanindi koro mano be shida ma wan go.
Okay, um, iwacho kacha ni odi ne yamo muko oko to ka odi ne yamo muko oko to aneno ka intiere gi ot moro kae ma endi ne en od ng'awa mane en
mama maduong' otho kapok nwago dala ka otho e gunda ayudo ka nosetho e gunda koro ka nabiro ema koro ne thuolo losre mondo wago dala koro kaka joluo Ne odni noger kaka mise mar ot od mama maduong' chande. Koro kanche wan kod nobetnwa kaka onya konyonwa kata welo kata kaka jikon ma watedoe. Koro mano e kaka nwabetga kode, koro en ma sani wakonyore. Manyiso ni maendi ne en od Nyeki manosetho, ma bende en nokodak e iye, ne en mana ranyisi mare mar Mare. emomiyo nogerega matin koro kane maru yamo muko to ema uduoge mae koro ema waduoge ma koro ema wakonyore hmm. to ne samoro ng'ato maneni e, gi bende nitiere action mosekaw ni kata mar mondo mi gedi kata mana achiel ariyo adek moko misetimo Kech aneno yiende moko bende in go ka.
Onge, asetemo masedhi e CDF, asedhi di ng'eny. To kadhi ginyisa ni andik barua, asedhi nyaka di ng'eny gi tienda. Barua no be nasendiko ma ginyisa ni wago picha ot, nyaka pichni wakaw mar dala nyaka. gik mane adhi go osiptal manyiso ni atuo adier mane wasetero. Koro pok gibiro mondo ginyiswa feedback kata mana last week atwang'e ne mana adhiga kuro chieng' mane koth ochwe ga maduong' cha. Nadhiga mondo anyisgi ni gibi gine kata gi wang' gi ka gipana wuondo gi. Basto ma be secretary mar ofis nobiro. Kaka nobiro nodhi kaka nonyisa nobiro gochona. pok ginyisa wach moro amora karabe chunya nyoyombo nyawe ni nyasaye biro konya kochopo sane maber to biro konya To be isetemo ir josiasa kata jotelo moko mantiere kuondegi mar mondo oyud kony kuomgi. mana ka cdf jasiasa ma mbunge ne masedhiga e ofise nyading'enyna moko gi pok adhi nikech kaka ofis mar mca marwa ni mabor mana choo Ragumo kucho dak bodak funy past Ragumo dak awuoth wadhi kuro. Koro osetama chopo kuro nachopo mana e ofis machiegni ni. Kamano. Koro iwacho ni intiere kaendi ot chwer koth goyi tuo bende ituo. Nidatuo.
Sani itimo ang'o?
Onge, abet abeta kaka ineno abeteni. Kata oh. sani anindo aninda, sama ubiro nobe koka achung' ka nyithindogi a skul, ema koro awinjo ka giwuoyo, koro giluonga mondo adhi akal gi e pi mokalo e rangach cha. Ema adhi kalo gi ema koro kaduogo to abet go ka. Kamano. Koro Kaendi ichiemo nang'o, ikonyori nang'o? Konyruok to tek ahinya. Ka sani sani nitie nyamera moro, en be ok en masawa be jaode nosetho to otiyo ne ng'ato Nairobi. En ma samoro kata ka Nyasaye ogwedhe to mostly onyalo ga para. Kata mamwa japaraga kata gi rabolo moko kaka korwa Kajulu kucho. Koona kata rabolo, kata rabuon, nyang'wedona kata alot alot go tomiyona ja pikipiki to kelona. Kech mamwa to en ng'ama ne pod nyalo tiyo but obe gimoro ogore kuome ni koro nini owuok e wang'e. Koro okonyal neno, chiero. Koro tich matek ma yande otiyo matek be mado support wa go kabisa. Koro obende odok chien, kech obe en ng'ama duong' koro gino okelone complications embe koro otuore mana on and off. Koro ing'e ni ng'ama digori kuome onge. Mm.
Wah, wah, wah, wah. Nikora ngojong ne jo neno maro mar Rembwa TV kata ng'ata ng'ata maneno kamoro amora ma intiere tafadhali wantiere kaendi gi Cynthia ma bende leronwa sigande kata pimonwa chandruok nogo modake Uh, Cynthia wacho kaendi maber kabisa ni kaluwore gi kaka nokawe nyaka sani endi en gi sani en gi nyithindo adi? Antie gi nyithindo aboro. Idak gi nyithindo aboro e ot? Ee, an kodgi except wuoyi maduong' matuore ni be makoro nyaminwa ni nyokawe to anana kodgi e oda ka. Cynthia wacho ni en kaendi gi nyithindo aboro kaka ginyalo survive onge kaka ginyalo chiemo onge ot bende nitiere inyalo neno gi wang'i e screen kanyo endo ineno ka ot en ot machwer en ot ma ok en ot moro ma ng'ato nyalo wacho en ot machwer kabisa omiyo kawuono wan kaka Rembo TV kata an kaka Kachuchu asebedo host mari to kawuono wae wakwayo mar mondo mi ikony Cynthia e yo moro amora minyalo. Nembni wa waketo ni e screen kanyo. Namba mar Cynthia waketo ni e screen kanyo. Kopo ni nitiere ng'ato manyalo chopo mar mondo mi okony, tafadhali ma endi kama inyalo konye to ma kende kama inyalo konye to ne wakwayo mar mondo mi video ni ochop ne office mar CDF ma Kisumu

inyalo chopo kata inyalo go namba ma inene wang' sim e screen kanyo. Wang' screen kanyo inyalo neno namba inyalo goyo mondo i reach out to help someone. Cynthia, ang'o minyalo nyisowa mogik uh, minyalo nyiso janeno marwa samoro? Mm, an agombo mana ni ka Nyasaye oyie Nyasaye mawinja manyalo konya Gikony e yo moro amora ma ng'ato nyalo konyago. Matin mikwayo godo ni Nyasaye malamo mondo mi ogwedhi kendo oting'gi malo. This one goes to county government tafadhali. County government of our nation try to reach us out. Try to help us. This is the only time you can help people. County government of Kisumu, we are calling you right here. we are calling your assistance and we are calling your needy because as you can see with your own eyes you can assist in one way or the other inyalo oro kol nyari inyalo timo gimoro amora minyalo timo mar mondo mi wadaguru ka wachal ijo moro amora manyalore so Cynthia olero sigande kendo pimo te monyalo wacho kendo ka chunye lit kano kawe To wuon pargi notho. Wuon pari wacho notho higa mane? Tho 2018. 2018. To en- in gi nyith en kod nyithindo aboro e ot ka. Yes, modak godo. Mm. To gise kaka yo ma gichiemo godo bende gisafa yo mar mondo mi gichiem. Mm, Gi safa, em, ni Nyasaye, agone Nyasaye erokamano. momiyo nyithindo ma wigi ber en ni ok gin nyithindo ma chunygi liet kata ka wasewacho ni onge to wanindo aninda. En mana ni seche moko bedonegi matek ka gidhi skul kaka nitie ma nyako ma ja eight koro madhi ogango sani bor koro samoro odhi kata molewo to aonge kata siling' apar ma damiye kata fare odhigo ka ok oyudo gimoro be orie aria kech to obiro abira. Samoro oduogo ochako odok ka onge gima waloso bende onge. To koro Nyasaye to omiyo gidhi adhiya kamano. Anbe ago ne Nyasaye erokamano nekech chuny momiyogi no. Ang'o minyalo nyiso government ma Kisumu kata CDF office kaluwore gi report ang'o minyalo nyiso CDF office kaluwore gi report mane isenyisogi? To pok gichoponi, ang'o minyalo temo kwayo mondo iwuo kodgi tir? Akwayogi ni ka giyie e, ofis e, mare nosebiro moneno dala mogoyo pichni mane owachona nodwoko ripot gibiro. Koro akwayogi ni gikonya mapiyo piyo kata we kech kaya kuro kaka thagra wamodho kata pi to ot nonego ayudi nikech ng'ichni ema ahinya saidi kaluwore gi kora. Koro ng'ichni gi nyithindo en ema samoro wayudo ka ok oyot ahinya. Koth nyalo chwe gotieno, nyithindo obiro gi homework ok ginyal timo nikech gik moko wabano abana nyaka mesa kata kuma nyathi da bete koda timo homework ema onge. Ot onge kata kaka wagi nikech kaka yawuoyi madongo koro gin joma dongo. Ka wan e ot koro chuno ni koka irwakri oko to ji ema wuok oko eka weni thuolo ing'e kata kaka inyalo lokori. Koro osebedo hard time nikech chuny dier ot kae ema kata wuoda ma nyocha otimo eights no ema oninde. Odolore adola piny kanyo. Ma nyirigo be dolore e kitanda kanyo. En nindo moro matek modiyore ma Jehova kata kaka nilokri e ot onge. Samoro ka onge aketo nyaka kum kata gimoro nitie ne kik gited nikech wach kitanda chopo gi kendo machiegni ginya wang'o ot. Nikech mokwongo be matres moro be kanyo nyiche gisewang'o kaka nyithindo matindo. Koro en gima matek ma Nyasaye ema nyalo golowae. Takwayo ni nyathina ma nyicha otimo eight ni. Chadhi kode skul kibos chance to ayudone but koro gik midwa ni odonjgo ema otama mondo ayudi mondo anyiew mondo odonj godo. Koro ma e shida ma be nakwayo ka ginyalo konya to mondo gikonya. Mano e kwayona. Mano e kwayo mare. Tiende ni kopo ni nitiere yo moro amora minyalo chopo mar mondo mi ikony Cynthia dalane kaendi tafadhali, it is the right time to give back your hand. Ma endi en Rimbwa TV, wuon mawacho ni tafadhali reach out to help. Cynthia reach out for your assistance in one way or the other. Inyalo kata contribute siling kata yudo ma siling apar, yudo siling prabich, yudo siling mia achiel. Let's get this challenge be done. At least mar mondo mi wakony Cynthia dalane ka. Kin gi siling apar moro, oraure e mpesa namba mondo mi wa reach out. Kin gi siling moro mia abich, kin gi alufu ni moro, reach out. At least nyithindo gi kik nind kech. at least odni kik lwar piny, at least nyithindo kik kos skul, gima nyithindo koso onge. Nyithindo gin mich mar Nyasaye, at least gin ema ka gidhi skul ginyalo kelo ngima ma kiny mopogore. Ma endi en Rimbwa TV, mana gi kanyo ema abiro weyigo lakini share this video to reach viral. Thank you.